croeso cynnes iawn i chi i'r seremoni arbennig yma i anrhydeddu prif lenor Eisteddfod Gadeiriol Cyrdydd 2022. Gystadleuaeth leni o ysgrifennu darn o ryddiaith ar y testun 'Croesffordd'. Y wobr yw'r fedal hyfryd hon. Y fedal wedi'i gwneud o lechen ac mae'n rhyddedig ynghyd â'r wobr ariannol o hanner can punt gan Wasg y Dref Wen yma yng Nghaerdydd. Yn beirniadu leni ydy Geraint Lewis a Manon Steffan Ros. Geraint yn hanu o Dregaron felly fe fydd e'n edrych ymlaen at fis Awst. Mae e wedi cyhoeddi dwy nofel, dwy neu dair o nofelau, a a straeon byrion, gan gynnwys Cofiwch Olchi Dwylo a negeseuon eraill. Ef oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa Tony Bianchi yn y flwyddyn 2019. Ac fe fydd un nofel Lloerig ddaeth yn ail am y Fedal Ryddiaith yn 2020 yn cael ei chyhoeddi ym mis Mawrth 2022. Geraint sgrifennu'n helaeth i theatr ac i radio. Mae'n sgrifennu'n gyson ar gyfer teledu yn benna' i'r gyfres Pobl y Cwm. Mae'n byw, ar hyn o bryd, yn Aberaeron gyda'i wraig Siân. Manon, Manon Steffan Ros yn awdur, yn ddramodydd, yn awdur gemau llawn amser. Mae Manon wedi sgrifennu dros ugain o lyfrau. Wedi ennill gwobr Tir na Nog deirgwaith, wedi ennill y Fedal Ddrama yn y Brifwyl ddwywaith. Hwyrach mai uchafbwynt i gyrfa gystadleuol hi oedd ennill y Fedal Ryddiaith yn y Brifwyl yng Nghaerdydd yn 2018. Gyda'i nofel Llyfr Glas Nebo, sydd bellach wedi'i chyfieithu i saith ieithoedd gwahanol, a braf iawn oedd ei chlywed hi ar Heno yn ystod yr wythnos yn dweud fod nofel arall ganddi ar y gweill. Mae Manon yn dod yn wreiddiol o Riwlas yn Nyffryn Ogwen ac mae hi bellach yn byw yn Nhywyn Meirionnydd. Wel nawr, fe gawn ni glywed beirniadaeth y gystadleuaeth.
Diolch am y gwahoddiad i fod yn un o feirniaid rhyddiaith Eisteddfod Caerdydd eleni. Bu'n fraint bod yn rhan o'r fenter gymharol newydd gyffrous hon. A diolch i fy nghyd-feirniad Manon hefyd. Nes i fwynhau'r profiad yn fawr. Reit te, cystadleuaeth rhif pump, y Fedal Ryddiaith. Darn o ryddiaith heb fod dros 2,000 o eiriau ar y testun Croesffordd. Daeth 14 ymgais i law, er na chafwyd eiliad eistedd i fyny annisgwyl gan yr un o'r ymgeiswyr oedd safon y gystadleuaeth drwyddi draw yn dda. Bydd beirniadaeth ehangach ar bob un o'r cynigion i'w weld ar wefan Eisteddfod Caerdydd. Ond am y tro, dyma ychydig sylwadau ar y tri darn daeth i'r brig gen i, sef Rachel, y dyn dierth, a'r rhyd y wrach. Rachel. Ceir dyfodiaeth bert ddeheuol i'r stori hon, gyda'r storïwr yn dal tipyn o'r naratif yn ôl, wrth ei ffrwyno'n gelfydd, bron fel pe bai'r stori ei hun yn ddirgelwch i'w datrys. Hanes Jennifer Daniel sydd gyda ni, rhywun sy'n diodde yn seiciatryddol, o bosib yn dilyn chwalu perthynas. Mewn un sesiwn therapi gan Doctor Ellie, mae'n dychwelyd yn ei phen un o'i hoff traethau ym Mro Gŵyr. Nes ymlaen yn y stori, mae'n dihuno mewn ysbyty, wedi ddisyrthio ar ôl i'w chalon stopi. Rhaid i'r darllenydd weithio i ganfod arwyddocâd yr hyn sy'n mynd ymlaen, ond mae'r amwysedd a'r hiwmor slei, tafod yn y boch, yn llwyddo i godi chwilfrydedd. Dylai'r darllenydd gymryd cyngor Doctor Ellie am Jennifer a bod yn wyliadwrus o'i argraffiadau cyntaf, sy'n nodi'n oddiwrth yr awdur i'r darllenydd hefyd, wrth gwrs. Ydy'n diarth. Stori am ŵr sydd wedi mynd i'r Efrog Newydd i ymchwilio i gyfraniad Idiot Key yn yr Ail Ryfel Byd, ac i ganfod yn fwy penodol sut y bu ei berthynas farw. Mae arddull cynnil i'r dweud ar y cyfan, er y gellid o bosib cwtogi ar rywfaint o'r deialog. Mae rhyw hiwmor smalai'r stori yma sy'n ymdebygu ymgais Rachel, gyda'r dyfodiaeth ddeheuol Bert yn ddigon tebyg hefyd. Mae'r tro yng nghynffon y stori'n effeithiol ac yn groesffordd ym marn y traethydd am ei berthynas. Pryd y wrach. Mae pob wyneb sydd wedi ei orthrymu'n edrych yn wahanol. Mae pob enaid wedi ei orthrymu'n debyg. Mae rhyw naws hudolus chwedlonol bron i'r hanes hyn am ferch o'r enw Marged sydd mewn cwch ac yn ceisio torri'n rhydd o gaethiwed perthynas gorthrymus. Ceir reolaeth gadarn o'r deunydd a llais gwreiddiol, hynod, gyda hyd yn oed darnau graffeg rhwyfo cwch yn rhan o'r stori a chlawr arbennig i'r teitl. Trwy ddenu ysbrydion o'i gorffennol i'w chwch a chael gwared arnynt fesul un, gan gynnwys hen gariad llethol, mae Marged yn llwyddo i fentro ar groesffordd rhyddid, gan hyd yn oed newid ei henw i Morwen. Ar ôl trafod gyda fy nghyd-feirniad Manon, penderfynwyd taw Rachel sy'n cipio'r feddalryddiaeth eleni. Llongyfarchiadau.
Wel, diolch am y feirniadaeth. Da clywed fod yna bedwar ar ddeg o gystadleuwyr a bod teilyngdod. Ffugenwr buddugol ydy Rachel, neu Rachel. Mae'n braf gallu cyhoeddi fod y llenor buddugol gyda ni heddi. Ac mae yn bleser gen i nawr i'w wahodd i ymuno gyda mi yma ar y blaen. Mae Rachel yn, yn fwy adnabyddus i ni fel Martin Hughes. Martin yn gyn-newyddiadurwr gyda'r bbc, yn fardd, nofelydd, awdur straeon byrion, yn undebwr brwd, yn byw yn Ffynnon Taf gyda'i wraig Nest, yn dad i Carys. Fe aeth Martin i Ysgol Uwchradd Caerdydd. Ac mae i ddyled yn fawr, meddai, yw Athro Cymraeg, Elfed Tomos, y sawl gwaith i ni wedi clywed yr enw yna yn cael ei anrhydeddu gan wahanol feirdd a llenorion. Ac i'w Athro Ffrangeg, Ted Poole, a blannodd ym Martin i gariad at i ardal, at Gymru ac at lenyddiaeth. Yng Ngholeg y Brifysgol Caerdydd fe enillodd Martin Hughes radd yn y Gymraeg, ac ym Mhrifysgol Warwick yn ddiweddarach fe gafodd radd uwch, fe gafodd radd MA mewn Cysylltiadau Diwydiannol. Mae e hefyd wedi cyhoeddi dwy nofel o straeon byrion. Martin Hughes yn ŵr sydd wedi cefnogi steddfodau lleol am flynyddoedd a thros y wlad i gyd. Wedi ennill nifer o wobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn Eisteddfod Talaith a Chadair Powys yng Ngŵyl Fawr Aberteifi ac yn Eisteddfodau Pant-y-Fedwen yn Llambed ac ym Mhontrhyd Fendigaid. Mae'n hoff o ryddiaith yr Americanwr Raymond Carver, y Gwyddelod Colin Barrett a Donald Ryan a'r Albanwr James Kelman. Fel dwi'n awgrymu, mae Martin yn eisteddfodwr brwd, haeddiannol o'i lwyddiant, Ac mae e yn ddiolchgar i bwyllgor Eisteddfod Caerdydd am drefnu digwyddiad ar adeg digon rhyfedd ac anodd yn ein hanes. Ac oherwydd y cyfyngiadau yna, Martin, y mae rhaid i mi'ch gwahodd chi i godi y'ch gwobr, y'ch medal, a'ch arwisgo'ch hunan, os gwelwch chi'n dda. Llongyfarchiadau cynnes Martin Hughes, a diolch i chi fel cynulleidfa am eich gwrandawiad a'ch cefnogaeth. Martin Hughes, felly, yw prif lenor Eisteddfod Gyreiriol Caerdydd 2022. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r seremoni wahanol yma, a gobeithio y gwnewch chi fwynhau gweddill o'r arlwy o Eisteddfod Gyreiriol Caerdydd 2022, a hynny eto yn rhithiol.